Дьулусханнаах дьолуомаҕын халлаан дьураатыгар тура төрүөбүт Дьулусхан субуйа сүүрүк дьураа хараттаах Дьулуруон Ньургун Боотур обургу Аллаах-Адахчаччы тардыаҕынан алыс аатыран олуһун сураҕыран аҕыс иилээх саҕалаах ааныйа дайдытан алгыстаах далбарыгар дьоллоох пуунатыгар дьогдьойор саалыгар үктэнэ түһээт Үс үүк күрүөн үрдүнэн көстөрү мэччи маҥан аттаах үрүҥ уолан барахсан бастыҥ үһүө баһыгар батыры таҥкээспит Баалтаанай оноҕоһун өрө көрөн өрөкүтэн кэбиспитэ, түүлээх уга түөрт сиринэн эмэх буолан эмтириэтэ сытыйбыт куруҥах маһын курдук куборуйа куурбут бастыҥ үһүө баһыгар батыры түспүт сириттэн симэһиннээх хаанын сиэркилэччи таабы курдук өһөхтөөх хаан өрө оргуйан тахсан таҥнары саккыраан таммыыраччы таммалаан Бастыҥ өһүөтүн анныгар балаҕанын кулуһугар хаардаах буулсаҕа хаан өһөх өрөллүбүт. Ону көрөн баран орто дойду улуу дуолана адьарай уолун курдук адьырыс гына түсте, дьикитиэн уолун курдук дьэбэдьис гына түсте, дьэбин уоһуйда. Найҕа былыт курдук наахара хааннанна киирэр хаана киирэн киил мас курдук кэнэччи таттаран барда, чоруу мас курдук чоноччу таттаран барда. Күүстээх эттэри күүрэн таҕыстылар, иэнэ кэдэҥнээтин ирэ лыҥкынаата, уҥуо хараҕа уоһун диэки умсара татта, хаҥас хараҕа хааһын диэки ханньара татта. Үстэ суланаан үрүҥүү бата сөргүһүн курдук суос-суодал суоһар киһи буор хайа буксу чүллэн таҕыста, хараҕыттан хааһыттан хата дуот саккыраата, сирэйиттэн хараҕыттан сиэрэ-уота сиккирээтэ. Дьулусханнаах дьолуомаан халлаан дьураатыгар тура төрүөбүт Дьулусхан субуйа сүүрүк дьураа хараттаах дьулуруйар Ньургун Боотуру бургу аналлаах атаһын аллаах атын арҕаа диэки салайа татта саҥа аллайда кулгуаҕын тыһы куугуну түстэ. Уйулҕаннаах оочо уол кутурук уйулаабытынан субулла түстэ сэттэ быластаах нэлэмэн хара сиэл силлии булҕатыйбытын курдук сэттэ илбистинэн тоҕус дугуйданан сиэрэ уотунан сирдьигинии түстэ. Үс быластаах үөрбэч аҕаан көҕүл үрөгөйдөөх халлаан үрүһөтө дуо диэн өрө тылынна, аан ийэ дайды атыйата айманыаҕынан аан талҕа таҥнары хатыылаата, халлаан хара сааппаха хаһыырбытынан таҥнары тылынна тоҕус дохсун холорук тоотыллан түстэ. Илбис кыыһы иирэн эмэгэт ытыһын таһынан ыһыахтана хаалла, оһол уолу оройун тоҥсунун орулуу хаалла, аллараа дойду айманыаҕынан алдьархайдаах айан буолла, үөһэ дойду үөгүлүөҕүнэн үлүскэннээх сырыы буолла. тоҕус күннүк сиринэн толонноох тобурук түстэ аҕыс күннүк сиринэн алдьархайдаах аан талга таҥнара сатыылаан часкыйбытынан барда сэттэ күннүк сиринэн сибиэннээх силлиэ сирилии түстэ ирпинник көттө илбиһ ыллаата орой чуҥкунаата оһол чугдаарды күдэн оргуйда күлүк көттө тоҕус туруйа баһа тоһута сынньылынна Ол курдук орто дойду улуу дуолана аан ийэ дайдатыттан арахсан баран, аабылааҥҥа тиийдэ күнүн сириттэн күрэнэн истэн туналҕаннаах тулаана туһахтык курдук тунарыйан хаалла, туундара устун туманы оргутта, өлүү сирин өлө мэгэлдьиттэ, андылыы лабыйар арылыастыы битийбит лэбийэ байкал бэтэрээ бэлэһин бэтэлээх тумудугар суос-соотокто субурус гына түстэ. Ол гынан баран орто дойду улуу дуолана өлөр өлүү сирин өҥөйөн олорон, Муҥуран боллорботох муускута байҕалыччыта буудан иэнигин үөскээбит уотуһутаа куруу-дьаалы одуорахайдаа уһоллоо уругун өҥөйдүм быһыылаах, өлүү сирин өрөгөйдөөҕө адьарай сирин ааттааҕа аҕыс уон аҕыс ааһар албас муҥуттан тоҕус уон тоҕус куотар кубулга муҥуттан кубулумма буолбатаҕа буолуо, илиэһи илэ бэрдигэр илэ бэйэтинэн киирдэхпинэ оһолго оҕустарыаҕым, очурга тэптэриэҕим, онон мин даҕаны аҕыс уон аҕыс ааһар албастын тоҕус уон тоҕус кулан дьэллик кубулҕаттанан көрүүм диэн аналлаах атаһыттан аллаах атыттан орто дойду улуу дуону ойон түһэ охсон ата барахсаны айыы сирин диэки салайа татта самыыга оҕуста үөһээ диэки үүрэн кэбистэ үстэ түөттөн күрүс гынаат үс кыылах үөр бу буолан үөһээттэн аллараа диэки халбас гына кырылыы турдаҕа Алдьархайдаах аллараа дойду аҕыс уон аҕыс ааһар албастааҕа, арыйар ааттааҕа, тоҕус уон тоҕус куотар кубулҕаттаах дуолан сурахтааҕа, уодьугунун туттарбата уораҕайын булларбата уодуһутааҕа кубургу, аҕыс салаа атахтаах алтан садаҕа моой буолан өлүү таалытын үрдүгэ өттүктээх ыттаҕына, алдьархайдаах Аартык Аппаҥныыр айаҕын үөннээх бөлүһүн үрүдэ өттүгэр үс мэҥиэр үрдүк кирбиитигэр дэриэскэ таастыһа дэлбэритэ астанна, өлүскэннээх үс күлэр ньүкэн ньүкүлүүргэ дылы буолла. Утаакы буолбата уот садам оҕойо бургу көхсүн хараҕын үүтүнэн көбүөхтүүр сүрэҕинэн үс кырыылаах үөрбэ тайан эрдэҕинэ, ардьыгыныы түһэн баран аһара охсон биэрдэ. Өс кырыылаах үөрбэ барахсан өлүүт аатын өһөхтөөх хонуутун сулана сытар ньуурун супту түһэн баран, өлүү дьуоҕатын үлтү тэбэн өрө тайан тахсан уот садаҕа моҕой уолугун үүтүн устун уһулу көтөн эрдэҕинэ, аҕыс салаатахтаах алтан садаҕа моҕой обургу үөһин таттырын үөгүлүү түһэн баран үлтү ыстанан үрэлгинэн биэрдэ. Үс кырыылаах үөрбэ барахсан баара үс күдэр нүкэн үллэр киинэ буолбут суорба таас остуолбаны суппу түһэн баран быһаҕаһын быта курдук быһа тэбэн кэбистэ. Өрө тээн кэлэн өлүү таалатын үллэр бүөрүгэр үс күрбэ таас ньууругар кылбаарбытынан кэлэн кыҥкыр гына түстэ үлтү баран үрэл гынна. Дьулусханнаах дьолуомаан халлаан дьураатыгар тура өрүүбүт Дьулусхан субуйа сүрүк дьураа хараттаа дьулуруон ньургун боотуру бургу тоҥ буорга тоһоҕо маһы тобула бырахпыт курдук дьорос гына түстэ. Киирэр хаанын сиирэн киил мас курдук кэнэччи таттаран барда, үллүр үһүҕү үллүн үрүдү өттүнэн буор хайа саҕа буксуччуллан таҕыста. Оччо буолбут киһи оройун тымыр оонньоото күүстээх санаата күөттүү үлүннэ, хараҕыттан хааһыттан хата туота саккыраата, сирэйиттэн ньууруттан сиэри ута сирдьиҥнээтэ. Уҥуо хараҕа уоһун диэки умсара татта, хаҥас хараҕа хааһын диэки ханньары татта, санным байаатыгар дылы сабырыы үүнэн түспүт куударалаах аһа кулун кутуруун курдук холоруктуу тыллан

Сабырыйан туран кыырыктаах биилээх кылаанынан оҥоһуллубут, умсулҕаннаах оһуктаах уһугунан кутуллубут, хахай кыыл хайҕахтаах быарын хааныгар хатарыллыбыт өлүү дьирибинэй балык өһөҕөр уһаарыллыбыт уолан киһи уостаах ииһэ үс күннүк сиртэн үстэ-түөртэ турталдьыйан көстөр тураҕас субай утахтаах түөрт уон төрт үтүм түрбүү түрүөһүннээх, отут тоҕус оҕуруктаах обос соллоҥ биилээх, Бөһөх хаан дьайдаах өлүү дьирбэ өнчөхтөөх илбис эҥэрдээх итии хаан эмсэхтээх кыдьык өлүү кылааннаах кыа хаан кырааскалаах кыладыйар кыырыктаах уһун сулба турбабатаһын уһугунан таҥнара тайахтанан өһөгөйдөөх өнчөхтөөх өһөх хаан эмсэхтээх кыыс оо барахсан кыламаннаах хааһа кыырыктаах биитигэр кырталдьыйан көстөр кыһыл субай утахтаах Кылыйа битийэр кыланар илбистээх кырааскалаах уктаах ыырыктаах үҥүүтүн өрө туппут нөнөлүү таалатын иэччэҕэр диэри ибилик иһэн тобугар диэри тоҕо хааман, үс үүт көрүөн үрдүнэн көстөр мэччи маҥанаттаах үрүҥ уолан барахсан үстэ түөттэргэ хааман суол киһитэ суудайа турдаҕа, айаҥ киһитэ амаан ыһын амалыйа туойдаҕа.

диэн тыл өсөтөн тыылла-хабылла турдаҕына хантан да кэлбитин харахтаабакка хаалла, хантайар муос хабарҕатыгар дылы хамса быатын курдук эриэн кыыл кэлэн эриллэ түһэн кэбистэ. Кыыс бэрбээкэйигэр дылы кычыгыраччы эрийдэ сэттэ болос холобурдаах сиикэй тыыммыт тылынан салларҕаччы охсунан салбанан кэбистэ. Уордайбыт киһи быһыытынан уоргу тыа баһа уораһайа түһүөр диэри этиҥ ньиргийбитин курдук эҥсэлийэ туйан аллараа дойду атыйатын дьалкытан саҥа саҥаран сатарыта турдаҕа.

Онуоха баара буоллаҕына ол дойду улуу сүҥкүнү үөһүн тастарын үөгүлүү былаастаан күлэн алларастаата, күөх чаала уотунан күлүбүрүүл киһиннэ, үс хос үөмэх мэнэгэй төбөтө үмүрүс гына түстэ, тиэрэ-ханара таҥнара даҕыыр, тимир дьэбэдьик тиистири курус гынан көстөн аастылар, икки салаа имэҥ дэгэ уот суп-сурга кутуруга унньулус гына түстэ.

Төлөрүтэр буолбут төрүөх тураҕын диэн хабарҕатын муҥунан хаадьан уһуннаҕа. Дьулусханнаах дьолуомаан халлаан дьураатыгар тура түрүбүт Дьулусхан сүбүл сүүрүк дьураа хараттаах Дьулуруйан Ньургун Боотурбургу үөгүлүү түһэн баран үс төгүл өрө чиччиҥинээн тыыллан дагдас гына түстэ, лачыгыраччы хабарынна, лаһыгыраччы тыылынна, Эриэн кыыл этэ тириитэ ибилитэ бараһыста иҥиирин тыаһа эмэх-сиҥэ курдук кычыгырытына түстэ. Ньургун Боотур обургу кыбдьыгырыы түһэн баран кыланан ылла да, үлүскэннээх улүү таалатын үс-хос күлбэ таас ньууругар сүллэр этин курдук ньиргийэн, сааллар чаҕылҕан курдук дапсыллан, сытырына ханнын саас ымары хара тааһы үс бэчээтинэй дириҥ гына үлтү түһэн баран, алтан садаҕа моойунан аалыммахтаан ыллаҕа. аҕыс салаат аттаах алтан садаҕа моҕой быта курдук быһа астана бытарыйа түстэ. Үтүрүөстэ-көстүө бэрдэ тоҕус уон тоҕус куотар кубулҕатааҕы суонаҕыс ааһар албаһа дэлэтэ эбитэ дуо, тэриэспэ курдук дэлбис санаат нохтолоох тойон болуу сүрэҕэ күөх буруу болон күлүпүзүнэн хаалла. Аллараа дойду аҥаарыйара аттааҕы муҥурун булларбатах муус кыдылбай халыччыта уоруйаҕын булларбата уодьуганын туттарбата уодуһутаа кубургу Илиэһэй бэрдэ илэбэйэтэ хааннаах айаҕынан харахха хаахтаспытынан ситэ тэбэнэ муҥутаан сирэйгэ силдэспитинэн хаардаах харыйа саҕа халаат кулаат тимир суорун киһи чиккэскилэ түстэ. Хайа хайдыбытын курдук хайыта хытыйбыт хаспахтаах, сыыр быстыбытын курдук салларата хытыйбыт, сытамматах сирэйдээх, сэттэ иһинин сиитэ хытыйбыт, сиикэй эдэргэ буолбут содох курдук соотох харахтаах, соотох атахтааҕа, тобугуттан ыла икки салаа буолан тиэрэ-маары тириммит атахтаах, соотох илиилээҕэ тоҥолоҕуттан ыла икки салаа буолан туора-маара саабыт илиилээх, тоҕу үйэ тухары тоҕута хытыйан түспүт хото үйэтин курдук тиэрэ наҥгаһын тимир сэлээпэлээх, отут бууттаах олоочума этэрбэстээх, тоҕус хос укулаат куйаат кутуу тимир куньаптаах, мэлэпиэс тириитин мэнэгэйдээх ойоругугар бэргэһэ курдук бүрүммүт хахай тириитин хаалта оҥостуммут сараһын тириитэ сабыылаах, сотуун тириитэ сонноох, адьарай атармаана амаан-дьамаан айаҕын аһа баттаан ардьак-ардьак гынна, холлоҕос быһаҕаһын саахолоруктаах кутаа уоттан өрө уутаан өрө кутан кэбистэ. Уотуһутаа кубургу уордайбыт киһи быһыытынан уора хааны уолугун үүтүнэн анньан, өттүгүн охсуна-охсуна өрүтэ кирэмэхтээтэ, ыгым-ыгымнык ымсалыйан хатан-хатанна хаһыытаан, эппэк кэлэҕэй буолан эһэлии часкыйбахтаан, бүтэриитэ суохтук бөрөлүү улуйбахтаан саҥа саҥаран сарылыы турбута эбитэ үһү

Суол ахсын сураҕырбыт суоммалын сурахпар Хал дойдуттан халаннаах доҕорум тэгил дойдуттан тэҥнээх атаҕым тэмтэйэн дьэргэйэн тэлэһийэн кэлбит быһыынээн

Дьиэтэ да хантан да аалбытын харахтаабакка хаалла хаан өһөх кыдаайы батыйанан орто дойду оҕотун оройун үүтүн устун тоҕус буос холобурдаах холлоҕо уоту тоҕо охсон түһэрдэҕэ. Аньыы уота аһара охсон биэрдэ иэгээриккэ тахта устата мурунна урааҥхай саҕа уһун туйгуна орто дойду уу дуолана оһоллоох уһун сулбат убатаһын адьарай уолун аллараа бэрдин төбөтүн сиинэн түһэрбитинэн бардаҕа. Адьарай уола баара аһара охсон биэрдэ Айыы бухатыыра адьарай таалатын тоҕус бэчээтинэй сири тоҕохсон кэбистэ, дэриэспэ таас дэлбэритэ ыстанна сүлбэритин киргиирдэ сааллар чалхан тапсыйда. Хахай хаана хааннанан хаһыытаһа түһэн баран хайҕахтаа хара быарбык ханан эмитэ буолла, хайата тайдар бу курдук диэн хайа-хайаҕа түспүтүн курдук хап кып гына саайсан кэбистилэр. Түһүспүт күүстэринэн түптүрү түгэн түгэҕэ түллэ түстэ аллараа дьархайдаах дойду атыйа тайманан дьалкыйда. Үөһээ дойдуга үөгүлэрэ иһилиннэ, орто дойдуга охсуһуулара билиннэ. Сүнньүгэ бэрсибиттэрэ сүрэххэ түһүспүттэр уһун сулабатастар уһуктарын төрдүгэр дири иэмэх талах курдук эриллэн хааллылар, үҥүлэрин төбөтө үлтү ньаҕалынна, кэлэйбит дьон быһыытынан кэннилэригэр иликтилэр.

иҥиир сиргэ бэйэлээхтэр ибир даа гынан көрбөтүлэр, үөгүлэһи-үөгүлэһи үөлбүт собо курдук үөмэлэһэ түстүлэр, өттүктэһэн бардылар, өлүү дүбдүргэнэ дьэ буолла. Үөт талах курдук үлтү кумаластылар, иэмэх талах курдук эрийсэн киирэн бардылар. Бу дойду буулаҕа таалатын иэччэхтэригэр диэри ибилитэ үктээтилэр, тобуктарыгар дылы тоҕута хаамтылар, үттүктэригэр дылы үлтү кэстилэр. үрдүк сир намдаата намыһах сир налыы хонуу томтойу үлүннэ томтор буолла өһөх хаан хайалар өргөстөөх төбөлөрүн тоһута охсоннор тоҕута тэпсэннэр муҥурун булларбатах муус кудулубай халка холорук курдук ытыйан хоруу курдук куттулар оту харамньылаах халлаан хомуһуннаах кунуһуттан хотун куктуй куораһыйар кудугуттан уорааннаах уораҕайыттан уоттаах холорук умса сыллан түстэ Тотто баһа быстар холоруга ытылынна буор оргуйар буурҕата буолла, силээхтэ киһи сирдээбит сирэ сиргэ түспэт силбиэтэ буолла. Адьарай сирин атыйатын хамнатар аан талҕатаннара атыылаата, халлаан хара саас баһа хаһыыра ытылынна, сүллэр этиҥниргийдэ, саалар чалҕан тахсылынна. иитэ-саҕата биллибэ диирээн төрдөлбөөтө, баһа-таҕа биллибэ балай бардама солуута суох соххор содуома, өлүү дүбдүргөнү өһөх харыастыыта сах быһылаана сата дарбаана ахсаана биллибэт алдьархай аабылааны үксэ дьүүлэ көспүт үлүгэр түрүлүөнэ манна баар буолла. Киэһэ аһассырды киирэр-тахсар кэрис бараан дьүһүннээх хэлтэгэй ыйдары күннэ тиэрбэ иһиитин курдук тиэрэргиэн хааллылар. Барбатах балык миинин курдук бадыа бүдүө дойду умса холоруктаата уотунан кырбаста ытыс таһыйар ыас хара ылыллан түстэ өлүү уу төттүктэригэр диэри өрө көбөн таҕыстаҕа адьара икки аньыы икки аҥаарыйар ааттаахтара албан суруктаахтара аҕыс уон аҕыс ааһар албастарынан тоҕус уон тоҕус куотар кубулҕаттанан үс төгүл төхтүрүһүн үстүү түүннээх күнү мэлдьи үйэ талах курдук илбэр иссэн киирдэр орулуур отук хонугу мэлдьи оройдорун үүтүн устун ойбонноһо оонньоотулар кылана-кылана кыһыл ит илиилэринэн кыдыстылар үөгүлэһэ-үөгүлэһэ өттүктэһэн киирдэр хаһыытаһа-хаһыытаһа халбартыһан бардылар иннилэригэр-кэннилэригэр илбис кыыһы иэрийдэ оройдоругар ойоҕосторугар оһол уола орулаата иҥиирдэрин тыаһыттан илбис ырыата ылланна тарбахтарын тыаһыттан табыга охсуллан лачыгыраата муҥурун булларбатах мускулубай холобургу хаанынан ытаан хараарытылынна, үс түүннээх күнү мэлдьи үөһүн-таттарын өрүтэ кырбаста, өһөҕүн анныттан өлөр өлүүтүн өрө көбүтэн таһаарда, иистээх тыҥырахтаах тимир дьирикэ балыктара айахтарын атаннар адаарыһан тахсаннар ол дойду ньуурун одурууннаах отугар маһыгар ханьыыларыттан ыйаананнар харахтарын уута ойбон айаҕын курдук оҥойо уоллулар. Бу дойду буулаҕа кыыллары сүргүр сүнньүөхтээхтэрэ сүнньүр атахтаахтара аһыылааҕын аастаахтара адьырҕа кыыллара кута муоран аттара луо бээгэй оҕустара кунун оҕус саала чугурас таас буурҕа тиҥэһи ынах саҥа дэриэс батаас тибии сирэйдэрин харахтан сиритэ сыспытыттан муҥурун булларбатах муус кыылабай галга умсу сүгэн киирэннэр уһун уҥуохтара урусхал буолаары кылгас уҥуохтара кырымах буолаары көппөйү үллэн көбүөхтэһэ ыттылар Орулуур отук хонон баран, омуннара ааһан, уохтара хараан улуу бэйэлээх үрөйтөнөн кэлэннэр өҥөнө көрбүттэрэ, халыҥ тириилэрэ ханан даҕаны хайыта баран хара хаанара тахсыбатах эбит, үс хос куйахтары үлтүһүнньуллубатах үрүк күүстэрэ үгдэрийэн көрбөтөх, алын күүстэрэ алларыйан көрбөтөх, аастарын саҕатыттан арыы көлүһүн ньалҕарыйбыт, хандалы тыа саа халаада хара көҕүстэриттэн үрүҥ күүргүн үллэн тахсыбыт эбит.

Аргыһыттан тэһииннээх айыылаах аймаҕыттан эн курдук сир буоруйбат ситэ силгэлээҕий эн курдук буор дойдуйбат буулаҕа бухатыыр ээ көрсүөм дии санаабатаҕым Көрүстэҕим эминэ туомай Ол эрээри охсуһан бараммыт биирбит үрдүкү биирбит анныкы буола илигинэ сүгүрүнэн сүк

Тугу көрөн билэн тураҕын, тугу санаан өйдөөн тураҕын, өс амаҥын өһүлэн көрүй. диэн адьарай ааттаах аньыы хаан оҕотугар тыыһытын тыылла хабылла турдаҕа. Онуоха баара буоллаҕына оччону истэн баран орто дойду дуолана адьарай ааттааҕар амаан үһүн үһүнэн амалыйа туойдаҕа.

Оруулууротук хонуук усталаах туоратыгар утуйан тураммыт уоҕурамбыараммыт омуннаах соҕустук охсуһан көрдөрбүт

Адьарайым ааттааҕа антах хайыһан арсах гына түстэ сөпкө-тээ диэн сөбүлээтэ быһыылаах тордохтоох Ньууран олох гына түстэ ардаҕыра сытыйбыт алта ардыйа күөх тиистэрэ атыгыр гынан аастылар Эй,
элбэх тылым сымсах, биир тылым минньигэс Биир тыл бигэ санаа диэт адьарайым ааттааҕа икки илиитин тиэрэ быраҕан иттэн атарас гына түстэ да икки таныырым тыаһа киэҥ халлаан эҥсиллэр эрэһэтинэн кимиэллээхтик кинкинээбитинэн барда. Аҕыс уон аҕыс ааһар албастаах адьарай ааттааҕын тоҕус уон тоҕус уотар кубулҕаттаах Илиэһэй бэрдин Сэттэ уон сэттэ дьэллигирэ дьибилгэттээх дириҥ дойду дьирбинин көхсүттэн тэһиинэ көстөр күн айыы дьонун көмөр курдук тэпсибит хааннаах айаҕа хара түөкүнү буор сэрии бурҕалдьа отону сип-сибилигин сиһин-үөһүн силбиктээх илиибинэн быһа харбааммын уотунан уһуутаан уһуута ойбохтуур уһун турба батаспынан хайҕахтаах хара быаран хайа баттааммын нохтолоох тойон болуо сүрэҕин тобулу булкуйаммын өҥкөйүүр үскэйин ордохпуна Үйэттэн үйэ тухары үс биис үтүөлэри үүрҕүҥ остуохтара буоллаҕа, эриэни курдук элэ гыныахтара, күөдүк курдук күлүү гыныахтара. Оннук буолуон кэриэтин уолаҕа ах кулун тоҕо төрүүрүй биир сымыы ханна түһэн сытыйбатай, биир уолу ханна төрүөн өлбөтөй. Түөн көрсөн күрэс былдьаһан турута тутуһан тураммын халыҥ тирибин хайыттаран хара хааммын токтуруом, уһун уохпун ороскон оҥотторуом, кылгас уохпун кыдьыма оҥотторуом. Кини даҕаны киһи курдук хайдар тириилээх халыйар хааннаах ыалдьар өттө ыгырар сындааһыннаах, бытарыйар куттаах, быстар тыыннаах буолуоҕа. Быһатын эттэххэ, биирдэспит үрдүкү биирдэспит анныкы буолуо, оҥоруу биллин, охсустум курдук охсуһа туруом, кэннибинэн кэхтиэм кэриэтин сүнньүм үүттэниэ сүрэҕим булкуллуо, биги санаа биир тыл диэн Дьулусханнаах дьолуом аан халлаан дьураатыгар тура төрүөбүт Дьулусхан субуйа сүүрүк дьураа харааттаах Дьулуруон Ньургун Боотур бургу Уоруйаҕым булларбата уодьуганын туттарбата уот уһутаҕа кубургум оҥорон булларбатах муус суорун уоругар өрө сүүрэн тахсан өҥөс гына түспүтэ ойбон үүтүн курдук оҥолдьуйан көстөр орук курдук хороон устун хабарҕа кэрдиин курдук хаан дьэрэдик кэрилиэс холорук ытыйбытын курдук таҥнары дьалахыйан түспүт Орто дойду улуу дуолана ону-маны иһиллээбитэ буолла. Ол иһиллии турдаҕына арҕаһыттан тэһииннээх аттан айыы ото көхсүттэн тэһииннээх күн айыы ото ытыы соҥуу олорор ырыа тэһилиннэ. Иэйбитэ туойбута этин сааһынан киирдэ, ытаабыта-хоҥообута сүлүһүн илбис буолан сүрэҕин хамсатта, эймэммитэ туойбута этин сааһын атытта, аһына аһанаан алдьанан барда, уйадыйа быһыытыйан уордайан барда.

Үүрүүҥ уолан бары ахсан өлбүт да буоллыгына уутуй бу киһи курдук уолуй буутунан уһуктан кэлиэҕэҥ

диэн убайа барахсан уоскутар саҥата чуораан тыаһын курдук чугдааран чуҥкунаан дуораһыйан аастаҕа орто дойдулуу дуолано отчуну истэн баран туруо баара дуо хабарга кэрдииһин курдук хаан дьэрили кирили устун лаһыр лаһыр хааман таҥныр түһэн барда Ол иһин ол-бу диэки одуулаан көрбүтэ, холорук утуйбутун курдук отоол-итээл киэҥ уорук силлиэ сиксийбитин курдук сиэрэ суох киэҥ уорук хара барылык дьиэһэ халадыйан көһүннэ. Оту дуораҕайдаа угуй бараан ордуу киэҥ дьайаан килэдиэр киинигэр суорба таас хайа суостуганнаах буоллун диэн суоран аҕалан, тоҕус кырыылаах Нирилэ хаан оһоҕу лиҥкинэччи оттон тигинэтэн кээспитэ эбиттэр. хаҥас диэки өттүгэр хаҥсааттыы турар хаан дьааһын хаппахчы көһүннэ күүстээх-уохтаах күөнүкү коччараттаах күн дьирибинэ бухатыыр туналҕаннаах ньуурдаах туйаарыма куо барахсан хандалы кэтэннэр хаан дьааһын хаппахчы айаҕар хараҕаланан олороллор эбит арҕаһыттан тэһииннээх айыы хаан аймаҕын алас аатыран айыллыбыт араҕас түөстээх алтан далбарайын көхсүттэн тэһииннээх көмүскэ сүрэхтээх күнэр көнүүһүн күлүмүрдүү дьүһүннээх күндү күөрэгэйин хайдах эбитий диэн хараҕынан көрбүтэ көрүөхтэн көрө сүөргү көстөр бэт этиэхтэн кэрэттэр эриэккэс киирэн өрөр күнүм килбиэнин курдук киһи көрбөтөх килбиэнэ көбүс икки килбиэннээх иэдэстээх Тоҕус өргөстөөх, толомон маҥан күнүм туналҕанын курдук туналҕаннаах ньуурдаах, тахсан эрэр күнүм сардаҥатын курдук таҥас бүтэй сардаҥаран көстөр талба нарын таманнаах, этиэхтэн кэрэ эп бүтэй уйула биллибэт уҥуоҕа көстүбүт, уҥуох бүтэй силиитэ дьалкыйан саһара түндээрбит, хамчаакка хара саһылын хара көмүс кылаанын ылан суруйа охсубут курдук субурхай сурааһын хаастаах, Килбиэннээх киис кыыл кэрэ түүтүн ылан кэккэлэппит курдук кылбалдьыйар кыламаннаах, чаһыл күлүм курдук чараас-чараастык чапчылыйбыт, мичил күлүм курдук миигэс-миигэстик мичилийбит, өркөн төлөн курдук өгүрүк-төгүрүк көрбүт, кыталык курдук кынталдьыйбыт, куба курдук долгулдьуйбут, үөрэ көтөмөн дөлдьүйбүт, үөмэр-чүөмэрүк тэммит, намыын намчытык саҥарбыт, нарын-нарын ныгыллаабыт, уула оҕотун уутунан суруйа соппут курдук уурбут туппут уостаах, Саҥардаҕын ахсын сардаҥаран көстөр сандаа чаҕыл лэчигир көмүс тиистээх, уоттаах кыһыл саһыл умайар кылаанын ылан ууран тутан кээспэ курдук икки тэтэркэл күлүм имнээх, тоҕус былас долгуйар суһуохтаах кырдьыга даҕаны аньыы хаан аймаҕар аатырыан аатырбыт, суол ахсын сураҕырыан сураҕырбыт сүрэхтээх эрэ сүөдүөн сүгүллүөн-сүгүллүбүт эттээх эрэймэнэн эккирэтиэн-эккирэппит көрүөхтэн кэрэ көрөс үөргү көстөр бэт кыыс оҕо кылааннаах утуйута дьахтар киһин аһаа бастыҥа сайыҥҥы күнүм сардаҥатын курдук сандааран турар эбит күһүҥҥү күн күлүмүн курдук күлүмүрдээн турар эбит Орто туруу дойду оройунан оонньуурулуу дуолана уһун сулабатаһын умса туппутунан кыһыл субай утахтаах кыырыктаах үҥүүтүн өрө туппутунан сирэйиттэн-хараҕыттан сиэрэ уута сирдьиҥинээн, хараҕыттан-хааһыттан хата-туота саккыраан өргөс кылаан курдук өрүтэ тахсан киирбитигэр убайдаах балыстыы куйахалара күүрэн куттана быһыытыйан эттэрэ салаһан эймэнэ быһыытыйан олоруохтара баара дуо ойон тура эккирээн үс бараахара күлүгэр үҥэн сүктэн сүһүөхтээх бэлэрэ сүөдэспитинэн бардылар уҥуохтаах бэлэрэ урааҥхай улуу бэрдин уруйдуу турдулар

Түп гинар түптүрүн түөрэн Түө дуон түөт лөҥкү бухатыырдар Төлө тардан көрүөххүн төһө хачча буолуоҕай диэн күүстээх-уохтаах күөнөкө уочараттаах күндьилибini бухатыыр сүбэ-саргы тардыһан сүгүрүйэн кэбистэҕэ. Онуоха буоллаҕына орто дойду улуу дуоланы сөбүлүү истибэтэ сүрэҕэр түһэрбэтэ быһыылаах, киил мас курдук кэнэччи таттаран, чоруун мас курдук чоноччу таттаран, чиҥ-чиҥник тылы сөтөн, саҥа саҥаран, тайгыһыта турбута эбитэ үһү.

Айыхаан аймаҕым араҥаччылыы киирэн барам Күнэркээн уон көмүскү киирэн барам Ол үскүлэр ньүкэн түп гынар түп

Сытар барахсаттарыҥ күннэри атууллан күҥэһэлэри быстан көхсүлэри эрэ көбүөхтүү сытар дьонуҥ аһыйы арай айаҕар анньан биэриэм кэриэтин

Икки тэтэр күлүм илбиэнэ көмүс иэдэһинэн икки хара унуута уруускай чөмчүүк курдук күлүмүрдээбитинэн мөлбөрүс гынна. Таңындаҕаның өлбүтүн өспүтүн өрөһүйэн соҕан

сиик-туом буолан симэлийэн хаалла. Туналҕаннаах ньуурдаах Туйаарыма куоп арахсан соһуйбут курдук олоро түстэ, орто дойду улуу бэттэрэ бу курдук буолалларын букатын көрө илик эбит. Күүстээх-уохтаах күөнэкэ уочараттаах күн дьиэбинэ бука атыыр үөлбүт кыбыһыытынан үстэ сүгүрэс гынна.